It-tieni miżura li daħlet hija li mill-2015 il-gvern daħħal qafas għal pensjoni privata dedikata l-irtirar. Tajd li xin id-differenza bejn din u bejn instrument finanzjarju ieħor bħal life insurance, life endowment policy u investimenti oħrajn. Din is-sistema, dan il-qafas huwa ddedikat biex inti ġġemma' għal meta tirtira. Tgħidli kif? Aħna tkellimna l-ewwel li l-prinċipju li l-gvern juhu r-rol tal-pater tal-pater familjas fejn jġelek, right? Jiena l-missier, jiena naf kollox, Naf li inti minn tista' tasal allura sa San Ġelek, li huwa prinċipju li mhuwiex il-politika li li tħaddnet mill-partiti kollha biex ngħid hekk, mill-gvernijiet kollha. Il-qafas hawn huwa bbażat fuq inċentiv li jħajrek tinvesti ġo prodott regolat għall-irtirar tiegħek. Il-prodott jew il-qafas aħjar huwa bbażat li sa massimu ta' 2000 euro fis-sena jekk tinvestihom ġo prodott regolat għal dal-qafas Kull sena inti tuħu kreditu mit-taxxa, tax credit, ta' 25 per cent. Fl-opinjoni tagħna dan huwa inċentiv attrajanti ħafna għax hawn inti qed tibni sena fuq sena fuq sena għall-perjodu li dħalt għall-perjodu li dħalt fih. u qed takkumula, apparti li l-fund sa jkollu r-ritorn tal-investiment, ir-ritorn tal-investiment, kull sena tieħu tax credit ta' 25 per cent fuq dak il-€2,000 maximu. Jew jekk ħallast inqas 1,000 fuq 25 per cent ta' 1,000 jew jekk kontribuzzjoni tiegħek hi 500 fuq dik li hi. Meta tipparaguna Din ma jekk dak l-istess ammont ta' flus iddaħlu ġo savings account jew anka deposit account kif huma Il-qafas finanzjarju llum, li prattikament għandek minn xejn sa potenzjalment, potenzjalment ir-ritorn mingħajr ma tinkludi da, ġifieri lanqas qegħdin ninkludu da, ir-ritorn huwa attrajanti. So hawn is-sistema qiegħda ddisinjata biex tħajrek Biex tidħol għalih, iktar ma tidħol kmieni iktar il-fond se jikbirlek għax fil-verità meta niġu nitkellmu fuq tipprepara l-irtirar, il-prinċipju huwa sempliċi ħafna, dak li l-Ingliż insejħu compound interest and time. Xi tfisser? Mela inti qed tpoġġi somma, ejja ngħidu tpoġġi elf euro, Dik is-somma tal-elf euro qed tiġġeneralek l-interess u dak l-interess jikber fuq xulxin. U iżjed ma jgħaddi ż-żmien, iżjed sa jikber il-fond, il-fond, il-fond tiegħek. Ġifieri jekk persuna tibda b'dan il-tinvesti f'dan il-qafas, ta' 25 sena mal-ewwel job li hi jew hu jkollha, kapaċi tibni fond sinifikanti saż-żmien li tasal biex tirtira. Issa kif jaħdem il-qafas, inti għandek l-ewwel ħaġa ma tistax tagħmel aċċess għall-flus ġol-fond Kieku għandek bank account jew għandek life insurance jew life endowment. Il-gvern qed jtik il-kreditu mhux b'kapriċċ, qed jtik il-kreditu biex iħajrek tippjana għat-tul. U għal daqstant inti jkollok aċċess għal dak il-fond bejn meta jkollok 60 sena sa 70 sena. Tajd li għalfejn. Esperjenzi barra minn Malta weraw li jekk tiftħu qabel ġifieri ta' 50 sena, jkollok aċċess għalih ta' 50 sena, il-probabilità hija li l-flus joħduhom kollha u jonfquhom u nerġgħu nispiċċaw fl-istess ċirklu. Mela huwa l-ewwel miżura biex nipproteġu u nerġa' ngħid u għalhekk għandek għandek għandek għandek it-tax credit hija li torbot mal-ewwel sena ta' meta tista' tirtiri inti. Issa, tgħidli hekk għal ħares qatt jien immut xiġri mill-flus u mill-fondi li ġew akkumulati. Mela, jekk għal ħares qatt tinqala dak dak it-tip ta' sitwazzjoni, il-beneficjari tiegħek jirbtu il-fond bil-akkumulazzjoni tal-investiment li sar f'dak il-fond. Kif inhu l-qafas jippermetti wkoll li jekk għal ġieħ l-argument għandek tinqalagħlek diżabilità jew xi marda serja, inti tista' tillikwidah dak il-fond għax b'hekk qiegħda f'sitwazzjoni fejn għandek bżonn ir-riżorsi kollha tiegħek biex inti tikkopja ma' sitwazzjoni li mhix feliċi. Jista' jkun ukoll li jiġi perjodu ta' żmien fejn jinqalgħuli ċertu spejjeż Li f'dak il-perjodu ta' żmien jiena dak l-elf euro ma nistax ninvestih. Hemmhekk tista' tissospendi milli tkompli tinvesti u mbagħad meta terġa' tiġi fuq saqajk biex ngħid hekk, tista' terġa' taqbad u tkompli tinvesti f'dak il-fund. So il-fund huwa flessibbli ħafna u jtik opportunitajiet biex timmaniġjah anke meta s-sitwazzjonijiet ikunu jistgħu jkunu daqsxejn diffiċli. li għandu wkoll il-fan li huwa importanti ħafna, mela jekk jiena investejt fih, wara ngħidu investejt fih għal 40 sena, meta ġejt biex nagħmel access għalih il-fund, Jiena nista' nagħżel kif nagħmel l-excess. Għandi opportunità li nista' nuħu sa massimu ta' 30 fil-mija lump sum u mingħajr taxxa. Però mhux iżjed minn 30 fil-mija, proprju biex nipproteġu l-prinċipju ta' għalfejn dan il-qafas ġie stabbilit ġie stabbilit biex inti jkollok iżjed dħul biex jagħmel biex jikkomplementa d-dħul tiegħek meta inti rtirat eh, biex ikollok kemm jista' jkun taqreb id-dħul tiegħek iżjed viċin ta' dak li kont igwadanja meta kont meta kont meta kont meta kont taħdem. So għandek tista' jekk trid teżerċizzja l-option li tuħu 30% li huwa tax free. Tax free. U mbagħad li ieħor is-70% minimu għax tista' tiddeċiedi li jiena din l-option ma noħodix. Daka jaħdem fuq dak li jissejjaħ programmed withdrawal, ġifieri dak l-income li ġemmajt, is-seventy per cent tiegħu, jinħadem fuq il-life expectancy, jekk int raġel seventy nine years, u inti kull sena tniżżel parti u dik il-parti qiegħda tikkomplementa l-pensjoni, id-dħul tal-pensjoni tiegħek fis-sena. Hekk kif inti tniżżel, b'dal-każ tħallas it-taxxa. Din l-ewwel prodotti ħarġu fl-2015. Kellha bidu bidu bil-mod, però mill-aħħar informazzjoni li għandna, provider l-ikbar provider għandu 'l fuq minn 5,500 membri li għażlu li jinvestu f'dal-qafas. Is-sinjali huma pożittivi u aħna naħsbu li rotta ta' min wieħed jikkonsidra dejjem fi ħdan tal-finanzi tiegħu jew tagħha. It-tielet qasam huwa viċin ħafna lis-sistema, però did-darba hija min-naħħa tax-xogħol, Occupational Retirement Pension Fund, li hija volontarja. Ġifieri jien nimpjega n-nies u biex inżommhom miegħi, biex intihom intihom parti mill-pakkett biex nagħmlu iżjed attrattiv, eċċetera, nista' ndaħħal dat-tip ta' qafas Li jaħdem, jaħdem simili, jaħdem simili kif qiegħed, qiegħed nirrepreżenta, nirrepreżenta hawnhekk. Min-naħa tal-employer, l-employer għandu ċertu benefiċċji għax il-kontribuzzjoni tiġi tiġi kalkulata bħala taxable, taxable income, allura għandha tiġi nieqsa mill-profit and loss, u wkoll għandu l-opportunità li għal kull kontribuzzjoni li hu jħallas għal l-impjegati tiegħu jkollu t-tax credit tax credit fuqhom.